Lagi kita bejakau Nampak jari menghalang Adai Ada seatbelt tu mitik ke So hello guys Welcome back to my channel Nama aku Ben Jadi kita ngalah aku nama aku Roland Tapi nama santai aku Ben lah Nyak ajak Tu saya nak kang blog Teguai. So aku ka ke pasar meli kredit dulu laban aku nadai kredit kena ngedit tau legi. Eh. Kuma nya nyamai ngeblos ti jari diha. So aku nadai entu bisi idea enggau bulan tu. Aku video lain ku. Aku takut muda lelaki. Bisik peda amang aku kak. Ne peda ngai ku pala aku peda. So aku ke pasar dulu kak beli kredit. Then semua tu kak beli mai terus berjaya tu nemu kami duit saya. Uh, lagi kita berjaku baru.

Banyak meh rambut tau dah. Katil katil ku besai bilik ku mit. Katil ku besai bilik ku mit. Ku ku bejana ka meli katil mit mewah laban mana ngan mana ka jalai beli. So aku buka lagi ka bejako pasal kani ku buka youtube tau kani aku ku subscriber ka empat enam iko aja aku enda sehebat Ka zone aku TV Sandra jangan lupa subscribe link aku mungkin aba baru. Hello guys. Selamat pagi. So kemarin aku ka agak topik ke benda tapi aku nyu main game and then aku tindo and then aku nang ingat. So sambung ke kemarin meh. Marai ku kan meli kredit. Dah nya ambil duit dah nya. Tu ku baru mandi. Baru mandi ku bapa tu. Ku tiga. Ku tiga dah tu. Ku tiga dah tu bansa. Ku tiga dah tu ka. Pukul tiga dah tu baru mandi ku. biasa guys orang malas macam eh, macam tu pros kena buat apa putih ya. pros namo so you know nyambung nama tek aku kemarin pagi tadi dah breakfast ko depan tok ke dalam bilik parent ko laban tu saya kon ba ba ba bilik aku bisa ikon tapi ikon nak jadi jahit

Monte ta angai pasal supermarket ka kita ngiga yang teh boh baka ta. Peda ka gambar aku tu guai. Tusah tau. Tu nya um, my pemegai baru. Kemendau pemegai kereta tapi ulih kena tu. Kita ulih meda ke undang kan dalam bilik. Selap perlu angat. Tok gama baka tok gama. Tok perisa bitch nyamai asai ku bau. Nak ga bau tapi wangi bau ga ente dengka ba alam bakanya. Sium dia nak baka bau ente bau ente dengka ada milo. Sigi bau ya. Tapi engka ada tok nah. Tok my favorite lah. Selain darinya tok lemon. Tapi masam. Tu just they put into that mode tu butul tu kada bebutul dah. Aku ngan nunjuk semua bilik tu ai. Engkau ada dalam air deh. Dalam air. Bukan air. Engkau ada dalam botol tu. Siram deh air celap. Tepi iya empu gula lambat ka larut enda nya masalah iya te teping enti chara aku ambi tutup pejah-pejah malam nya girau pejah-pejah girau-girau sampai asai manis enda gantung manis udah sugar tu vitamin C paling sedap so berbalik kepada topik kita saya tahu okay nama topik ko saya tahu aku pun nak ingat Enti ku meda dulu au. 2000 years later. Guys, okay guys, aku baru dah ingat nama topik ku. Uh, topik ya kemari aku ka nunjuk kita baka ni buka YouTube. Senang mak, senang. Buka YouTube senang tapi ngiga subscriber susah. Tapi ente ni tiada cara sekali tiada ngiga subscriber. Kita uh, Ulihlah mencontohi siko youtuber baru ditu iya nya Baby Sandra which is my cousin ya. Um, cousin ko iya muka YouTube dalam masa berapa bulan ja eh, iya ulih satu satu k just memasak. Ah, mula-mula iya memasak udah nya iya ngaga uh, uh, review and then yang agak uh, kini ka uh, ngelung ke buat kita uh, kita kelaki kan ngelung ke buat tahu dia kan and then ya bisa video baru atau enggak caci yang kena air garam nak tu nak enggak caci aku boleh so uh, aku akan ke uh, yang pun YouTube link buat description dia kita boleh benda and

Mu aku siga berato kelu mih makai. Nah. Dah bachin. Puas puas ku exercise ka umai tu mudai. Engku baru 46 subscriber ja ba. Laban ku nan tu ka ga video aku nan nan tu bisi mayuh idea and then boring ka aku bejako tu bai. aku nak entu mayuh idea aku tu macam Lebih kepada malas enggau ke enggau utai. Paham maksud aku dek? Aku nama tamu dah YouTube jam dah cerita ini. Me je je je. Ya, naik pengawa lawan ku betul benung nanti kerja. Orang lain ambil kerja. ketik ngambi kerja benung covid nineteen so ditu aku just lebih ngaga blog you know and then ku ngadu ke projek ku aku nulis pada kedai nama projek ku ditu let's say secret and then maybe aku ditu okay benung belajar ba uh, sitai app ditu pasal finance

Ka belajar aku tok macam slow learner. Tapi antek utai ketemu ku nya jampat ku learn. Tapi antek ke slow memang slow meh. Baka aku form 4 suba aku belajar admit. Admit aku kelas sains suba. Aku belajar admit. Aku nan tu faham. Dinya pun lima aku ngau tuition baru ku faham. So dia nya udah habis nya. Udah habis nya ku form 6 dia nya baru ku baru ku masuk uh, universiti. Baru ku faham ah nya. Nya maksud ku slow ku baru ku nemu. Uh. So kini ke buka YouTube. Uh. Makanya tadi meh. Lagi ku nunjuk kita lah ku maybe ku ke link ka video nya kini kam ka YouTube channel kita. Lama ku nantu ka nemu ka display. Nah. Uh, dia nya uh, topik seterusnya. Nama kata topik tu pia? Nama kata tutorial? Ya. So, aku akan uh, agak vlog eh nak agak everyday macam seminggu dua kali, seminggu sekali. Baka saya tak seminggu sekali. Uh, minggu depan dua kali kini aku maduk video, aku rilis video. Laban aku benung ngantai uh, Nya skrip orang ngaga skrip untuk Sawai Sumai episod 3 benung antek nya aku benung antek nya. So aku maybe just ngaga vlog namu lah, mana-mana topik meh ke temu ko uh, ah, nya maybe ko ko jako iban nan tu jako iban laban ko campur magang tiga bahasa aku armit sampai tu pasal kenya bahasa iban ko nan tu pekat ga uh, ah. Tepi enti enti baka baka orang nyebut miheh mireh. Miheh engku ha wai machan. Oh um peda ka gamal aku. Okay peda kan lepas tu ne peda. Oh so aku maybe. Okey. Nama kebuah ku dalam bilik tu? Angat. Nama deh bilik ku sepi nyin mit. Katil besai, mayuh furniture. Aku enda paham nama hal. Tapi ku bisi cermin bedin buka ku angat iya. Dengan aircon ku jai. Napa lada dok kurang.

Empai luput enda tinduk. Kekadang pukul lima pagi ku tinduk lalu deh ketegal ngaga nya aja. Tapi okey ga second class. second okey ga.

Haa. Nama tu pet dah setok. aku nang. Eh, parents ko play umah panjai aku betul je. Malas ko play. Lebih benar ke COVID-19 tu. Ah, banyak kau pasal COVID-19. Okay? Banyak kau pasal COVID-19.

Ane bejalai. Nemau menyusahkan orang lain. Saya fish dek nya. Kumai dek nya mai ngena tau bagi kami ke ngena cimata. Dek ka meda ngeguai. 2000 years later. Antara main topek saya tau. Main topek pula ja. Nama kebuah kami engka ngena chai mata tu pedih ngena tu. Dia nemu enti kami benafas kabus meri niki ke chemi mata. Meri kabus niki ke chemi mata. Ka engka tu pedih meh. Dok chemi chemi mata la buah meri. Ba kitai enti nemu bisi covid 19 agi bisi anang pansut.

So guys. Jangan lupa subscribe ini channel ma. Dan joko belayu. Anai lupa subscribe channel tu. Uh, ante kita suka video ku uh, ku bisa cover lain uh, video lain macam video Bala-bala aku ke ngaga video cover lagu and Sarawai and Sumai, drama Sarawai and Sumai, komedi Iban, kita bisi pelakon baru. Uh, and then aku bisi ngaga video lain ke. Uh, maybe aku ngaga video travelling ke. Aku travelling within Sarawak aja au. Bukan travelling sabah Malaysia, semanjung ke US. New Zealand okay. Orang asuh kita travelling bersawai aja anang ke sabar. And kita mesti jaga lah kita empu keselamatan ngena mask. Taja bisi kabus ba mata dia. Mu. And then one more thing. Enti kita nemu kubit entin gai bisi, aku hanya ngagai mall. Aku ingat mall nya nadai orang mimit-mimit ja orang berapa sepuluh iku berapa tiga puluh iku. Oh peda baka bazar pasar ikan mu dek. Ha, paham kita enti kubit entin gai bisi. Anang anang satu kampung masa ngagai mall kian mau. Uh, nakut kurang je.